Ji bo zêdetir em li ser helwesta Amerîkayê û her wiha ev pêşnûma qanûna ji bo parsna Kurdan hûr bibin, ez ê berê xwe bidim Washingtonê, birêz Robîn Reşvan, pisporê pêwendiyên navnetewî ji Washington bi xwe li gel me ye. Dema te xweş be, spas ji bo amadebûna te. Bila pirsa min e yekem. Belê. Bila bir pirsa me yekem ev be, em bêjin êrîşên ku niha li ser Kurdan tê kirin bo helwesta Amerîkayê bi çi awayî di derbarê em bêjin ev êrîşên ku li ser Rojavayê Kurdistanê têne kirin nehatin nîşandan. Ji ber çi Amerîka pişta xwe da Hesedê û li dijî wan êrîşên êrîşan ti helwesteke cidî nîşan neda? Yanî mirov nikare bêje tu helwesteke cidî nîşan nede. Helwest hene. Lê ji ber ku siyaseta Sûrî bi awayekî cuda tê rê ve birin. Niha dewleta Amerîka di qonaxekî gelek balkêş de derbas dibe. Çi ye ev qonax? Rola Wezaretê Derve Rola Kongresa Amerîkî lawaz bûne. Her tişt ji Qesra Spî tê revebirin, ji aliyê Serok Trump re revebirin, tê revebirin. Ew li her mijaran, her babetên siyasetê derve wiha ye. Pir kes hene vê yekê heta niha jî nikarin fehm bikin. Loma jî bi awayekî klasîk li Amerîka dinerin. Do bila temaşevanên Rûdaw bînin bîraxa daxuyaniyê hevbeş hebû. Amerîka Fransa, Îngiltere û Almanya daxuyaniyeke hevbeş da. Di wir de her sê dewletên din ji aliyê Wezîra Derve te temsîl kirin. Lê Amerîka ji aliyê nûnera taybet yê Serok Trump bo Sûriyê û her wiha ku heman kes balyozê Amerîkayê Tirkiyeyê bi aliyê wê ve yanî Marco Rubio tune bû. Ew çi nîşan dide? Li Amerîka rewşekî taybet heye, BHMP heye ku heta niha nehatiye dîtin. Helwest hene dijî vê rewşê lê ew helwest bê bandor in. Ji ber ku Trump her tişt bi destxwe de kom kiriye lê niha jî em dibînin yanî Kongres Hewl dide bêyî ku Donald Trump aciz bike, bêyî ku wî hêrs bike, dora wî dizivire, hewl dide însiyatîfek wergire. Ew însiyatîfek ku we ji gavadî li baz kir, ser vê yekê. Yanî Kongres dixwaze Kurdan tene nehêle ji vê rewişê. Gelek aciz e Kongres, gelê Amerîkî gelek aciz e. Think tankên Amerîkî yanî li Washingtonê bi giştî ez tim dibêjim piraniya bedeng. Piraniya bedeng ku pişta Kurda digirin aniha ev piraniya bedeng dengê xwe bilind dike. Hewl dide, hewl dide pengava bavêje, hewl dide destê Kurda xurt bike, hewl dide nehêle ev mesele xirabtir be. Peyam dide Colanî şer'a ku binere. Tu niha pêşete hatiye vekirin lê em her tiştê dibînin. Em nahêlin tu wiha bikî. Dema doxazî Sûriyeya nû bikeve sistema rojavayî, welatên rojavayî, sistema darayî ya rojavayî, Bibe dewletek normal dibe tu vê siyasete berdî. Dibe tu nema êrîşa Kurd da bikî. Dibe mafê Kurd da bidî. Yan ew helwest wiha ye. Ne ku bertek tunere, ne ku helwest xirab in. Lê ew helwest bê bandor in. Ji ber ku Trump her tişt destê xwe de kom kiriye. Trump jî dibêje ez im. Care duye ez tême ser desthilatê. Vê care bi dengeke mezin hatime

Çawa wezîrên her se dewlet wezîr bi wezîrê derve ser mijareke biyanî yan derveyê welat diaxivin çawa wezîrê derveyê Amerîkayê tune be? Yanî tiştekî seyr e, tiştekî ecîb e. Lê çê dibe? Yanî Marco Rubio bi xwe jî di siyaseta derve de gelek gelek lavaz bê. Navê di wezaretê derve nayê bîstin. Yanî Amerîka qanûn heye lê di Amerîka de hemen demê de rastiyeke nû heye. Gelek cara pir kes demokrat rexne dikin dibêjin qanûn hatiye deliqandin. Zagon yasa hatiye daliqandin. Amerîka dibe monarşiyek. Yanî rexneyên wî rengî jî hene ji aliyê opozîsyona ve. Loma bêguman ji derve zehmet e dijwar e mirov têbigihê çi diqewime lê rastî wiha ye ku yanî pir tiştên derve ku em dibînin siyaseta derve li gor daxwaza Trump de rêve birin. Ne li gor kadroyên bîrokrasiyên Amerîkî, ne pisporên Amerîkî, ne Wezîreta Derve, ne Pentagon, binerin Pentagon bi xwe jî, Pentagon bi xwe jî demek Berê li Sûriyê siyaseta Sûriyê ji destê Pentagon de hat meşandin. Anha Pentagon jî lawaza rola Pentagon jî tune ye. Yanî ji ber ku Tom Barak hem rola Wezareta Derve dilîze hem wezareta Pentagona dilîze hem berdevkiya Qesra Spî dilîze. Loma jî çend roj berê Wall Street Journal bi awayekî pir tund Tom Barak rexne kiribû bawer dikim ve jî bi firehî behs kir yanî ji ser gotara xwe de rexneyên pir tund li Tom Barak dike dibe tu çi dikî? Tu hevbendên me kurda tene dihêlî tu pêşiya DAIŞê ve dikî tu rojeva tu berjewendiya Tirkiye Trump li hember çi siyaseta xwe bi kurdan re guhart li beramber çi guhart? Belê pirsekê gelek baş e. Çi guhart di çardehê Gulana sala borî vir ve civîna wî ye Arabîstana Siûdî de yanî pir kesên li vir Washington bawer dikin Tirkiye ye, Qatar e û Arabîstana Siûdî ye. Wan kanîbû Trump qane bikire ku Ahmed Şara hatiye yekî xort e, zîrek e, êdî guherî ye bûye nermre, cîhat berdaye, bûye yekî nû em derfetek bidin. Serok Trump jî binêrin çardeh mehe hevdîtin çêkir ji niha pê ve ji heta ve demê bi awayekî erênî li şera dinêre. Yanî Trump kesên ku Trump îkna kirin, qane kirin yanî Tirkiye Qatar û Erebistana Sûdiyê lê Trump û xwe jî di bin givaştinê de ye. Dixwazim bala temaşevanê wê hêja bikişînim. Trump do li gel bi telefonê bi Ehmed Şara re axivî. Yê mesela çavkaniyên min dibêjin di wir de Trump hişyar kiriye Şara, hişyar kiriye zext li ser min pir e, êrîşê ser Kurda bisekinîne. Ji ber ku di nav partiya Trump de hezkiriyê Kurda pir in. Di nav cemawerê Kurda de kesên ku Trump anîne Qasra Spî di nav wan de gel de yanî dengderên komarî de hezkiriyê Kurda pir in. Yanî ez dibêjim lobiya xwezayî. Ev lobiya xwezayî kî heye ne lobiya ku bi Kurd bi profesyonelî dixebitîne lê lobiya ku ji Kobanê vir ve dest pê kiriye ev sempatiyê heyî dihêle ku giwatin û zext û fişar li ser Trump hebe. Trump wiha caranî re dibêje nerm ke wiha nabe. Yani di tona Tom Barak de jî ev çend seçar rojin nernbûnek heye. Hem Tom Barak dibe dibe armanca êrîşan hem medyaya Amerîkî do jî Mike Pompeo direktorê berê ye CIA wezîrê berê ye derve gelek gotarek gelek gelek xurt nivîsî di Washington Post'da ew jî dibêje bije gelek heremeke tampon hebe dibe Mijara DAIŞ'e nekeve vî halê dibe Kurd, Kurd werin parastin. Yanî Mike Pompeo jî yanî çi dixwazim bêjim Raya Giştî Amerîkî nerazî ye, aciz e. Lê Trump çardeh meha Gulanê vir ve siyaset di mejiyê xwe de bi cî kiriye ku şer a şansekî mezin e. Jixwe Trump jî bawer dike ku ew şansekî nû dide Sûriyê ku Sûriyê xwe hembez bike. Min çend roj berê televizyonekî bi yanî hepêvin bi min re kir min di orda got yanî çara xiyanet li serok Trump bike. Çünkü Trump dixwaze şansekî nû bide, derfetekî nû bide Sûriyê lê şara bi siyaseta xwe ya dabeşker, siyaseta xwe ya êrîşkar şans ew derfeta xwe xirab dike. û siyaseta Trump jî pûç dike, divê divê Kurd jî wan xalana axaftina xwe de wan xalana bînin pêş. Yanî ku derfeteke ku Trump dide Sûriye, şer'a Sûriye bi dest bi destê xwe davêjin, çe dike. Baş e, em behsa daxuyaniyên Tom Barak bikin. Bila em nebêjin tundin lê pir aşkere ne. Dibêje ku tu pêwistî ji bo hebûna hesedê nemaye. Gelo Amerîkayê glopa kes dabû? Hikûmetê ku êrîş bike û ev daxuyaniyên Barak li ser navê Serokatiya Amerîkayê ye. Heja Barçin yanî mirov gotina wî ji xwe re bingeh bigire û rastiya li kongresê binêre gelek ji hevdu cuda ne. Ew çi nîşan dide? Nêrînên wî li Washingtonê bebersî bûn. Piraniya Washington yanî hema hema tevahiya Washington cuda difikire. Ew bawer nake ku û bawerî bi hesê din nemaye. Niha di dibe dibe bernivîsa ku me bas kir ve jî bas kir fira ev xebate ku kongresê dide me bi fermî pes navê HSD'ê dide. HSD ku dibêje HSD ku bi peşengiya Kurdan dibe rola wê bi ev bi fermî were erekirin. Yanî kongres bi awayekî gelek cuda difikire. Tom Barak, Tom Barak her tiştê ku dike hewil dide di çarçoveya siyaseta Amerîka de nîşan bide. Lê siyaseta Amerîka em dibînin wiha nafikirin. Yani kongres bi xwe Lindsey Graham ne mirovekî jî rezê li Amerîka sê sed û pêncî milyon nîfûs heye tene sed senator hene. Her eyalet her istan xwediyê du senatorin yani senator her şeş sal carek tên hilbijartin pir pir bi desthilatin pir bi hêzin. Ew dikarin pêşiya qanûnek bigirin ev dikarin karê qesre spî rabistirîn asteng bikin. Niha kongres her du partî bi hev ra Her du partî Amerîka daweş kiriye aliyê cuda nêrîne be bes her du partî dikarin li ser mesela Kurdan li hev bikin çima ji ber ku siyaseta Tom Barak nayê ecibandin yani Wall Street Journal dibêje tu berjivendiyê Tirkiye di pê di pêş berjivendiyê Amerîka de digirî ew sistem nayê qebûl kirin Pompeo heman tişt kongresmen heman awayî senator heman awayî le Birez Barak çi dike her tiştê ku dike hewil dide bêje ku Amerîkaya wekî fermana nayê guhartin yani Ez bo xwe roja yekê jî min got kanalekê kanal heşt bo min re hê pêvîn çêkir min hingê jî got min got ew rast in daxuyaniyê birez Barak e lez pir lez e ku mirov bêje daxuyaniya siyaseta Amerîkayê û kongres jî nîşan dide ku ew ew li ber xwe didin yanî lê dibe kurt hîşyar bin yanî Tom Barak li Amerîkî bo xwe dibêjin Tom Barak xizmeta berjewendî Amerîka nake hevbendî me di terkîne wana tene dihêle zerar digihêne wan navê me şerefa me rûmeta me

Ew çi nîşan dide? Ev xebat wateyê çi ye? Yanî ey Ahmet Şara, ey revebiriya demkî ya li Şamê hûn nebînin meydan vala ye. Ne nefikirin ku hûn çi ji dile we hat hûn ê bikin kurd bê xwedî ne. Ew wate, mesaj ev e, peyam ev e. Ew proje yasaya hûn bi nav dikin, ez dibêjim pêşniyara qanûn, ew hişyarî dide wan ku eger dixwazin bibin dewleteke normal ji lîsta dewleta tiştevanê teror derkevin, Hûn divê wan tiştana berdin. Tiştê ku wek kiriye em dibînin û careke din wiha nekin. Yanî ev Baş e eger ev projeyasa deng bi dest bixîne wê helwesta Rêveberiya Amerîkayê bê guhartin? Yanî mecbûr e mecbûr e were guhartin. Lê ew dem dixe belku se meh şeş meh sal salek divê divê Kurd amade bin xwe hazir bikin. Ne ew tiştekî nê ku sibe du sibe derkeve yekser her tişt baş be na. Ew

Lê di hemen demê de dibe mirov realîst be, rastîn be. Ev pêvajoyeke dûr û dirêj e. Divê Kurd, divê Kurd li vir, li Washingtonê demodest grûbên komên wekî lobîkar, komên ku doza Kurdî piştewanî ku doza Kurdî dike, komên ku bi herdem kongresê de diaxife, ew kesên ku taybetî komîteyên peyvendiyên derve li civata nûneran û civata senatoran tim bi wan re danûstandine be, Nehêle ev proje yasa sar be, ew hewil sar be tim zindi bihêle hebûna xwe li wir xurt bikin. Yanî careke din li heviyê malweraniyekê, karesetekê, felaketekê nemînin ku rabin tekevin tevgerê. Ew mesajekê pir baş e, hewlekê pir baş e. Li dem dixe divê kurd amade bin xwe nefikirin ku sibe du sibe mesela çareser dibe. Ew çareser nake, ew hişyar dike Ew ji qesra spî re jî dibêje biner hay hinek baldar be hessasiyetê me baldar be ev tiştek ku çêdibe ne li gor dilê me ye Kurd hevbendê me herî baş in Kurd fedakarî kirine canfeda canfeda bûne xera wan daişî zindanê de ewle hatine girtin xera xera wan em ewlene parastîne nabe ku em wana bixin berevşê bibir însafa heteşe bije heteşe jî yani heteşe ji mesaje Tu bi xwe dixwazî navê xwe paqij bikî, ne hesana ewqas. Bi van kiryara me tu nikarî navê xwe paqij bikî. Yanê ew dor li Ehmed Şara Colanî teng dike, rêvebiriya demkî ye li ser rêbertiya wî teng dike û manevra cihê manevra ji Kurdan re dihêle wekî oksijen dide Kurda lê dibe Kurd li ser vê yekê ava bikin. Ava bikin bihêlin pirtir pirtir kar bikin. Vekî bingeh bikar bînin. Ne ku her tişt çareser bû. Ev hîn tekoşî nû dest pê dike. Gelek baş. Ji ber vê yekê bi reka we, bi reka Rodav rolekî gelek girîng dilîze, erênî dilîze di vê krîzê de. Ez jî yani pesnave didim. Spas ji te re û ji hemî hevkarên te re ku hûn karekî baş gelek spas. Reka we dibêjim yani bila rêvebirên li Rojava hişyar bin. Pirtir giringî bidin vederê. Giringî bidin vederê da ku hêbûna xwe xurt bikin hinek dezgehê nû awa bikin û bikaribin bersîvdana vê krîze bikin. Heta niha kontrol kontrola medya ragihandinê ji destê aliyê din de ye. Şar a de ye, Tirkiye Qatarê de ye. Pirsgirêk jî di wir de ye. Divê Kurd jî hêdiyê din kontrol bikin ew nêrîna xwe. Bêjin û medyaya Herêma Kurdistanê jî roleke geleng dilî girîng dilîze di gihandina dengê Rojava ji cîhanê re. Ew jî di aliyekê de baş e, aliyekê de jî xerab e ku medyaya Rojava rola xwe nalîze. Divê vê yekê jî bêjim. Gelek spas Birêz Robîn Reşvan, Pisporê Peywendiyên Navnetewî li Washingtonê li gel me bû. Dest xweş ji bo hazir bûna te.